Kua tae mai ki konei, ā, ki te taumata tuatahi mō tō rātou kerēme whakatau. Ū tonu mai mō te pūrongo nei. E āā ana te iwi o Maru-waranui. Ko tēnei wāhanga ko te pānuihanga tuatahi o te pire o Ngāti Maru mō te whakatau kerēme mō Ngāti Maru. Ā, mutu ana te pānuihanga tuatahi ka tukuna te pire. Ki te Komiti Whiriwhiri me ki te Select Committee, mā rātou hei whiriwhiri. Kātahi ka pānuihia tuaruatia, whai muri i tēnā ka pānuihia mō te wā whakamutunga, nā reira ko te pānuihanga tuatahi tēnei. E māra noa, e rere ana. He ara tāpokopoko tēnei nei, anā, i te rangi nei, anā, kua, kua mārewa nei a Puanga, ka hoki ngā whakaaro ki a rātou, ngā tūpuna nā rātou tēnei take i kōkiri i te wā i a rātou. Ā, ko rātou ngā mea i rongo i te ngau kino o tēnei mea te muru me te raupatu, te rironga o te whenua, te rironga o te tangata. Ā, ko rātou tēnā, anā, ko tātou, mātou o tēnei waka tupuranga, ā, kua rongo nei i ētahi o ngā uauatanga taimahatanga o te ture, Ana, tēnei, tēnei mahi te wiriwiri i waenganui i te Karauna mō ngā take o ngā mātua tae noatia rā ki a, ki a mātou o tēnei waka tupuranga e ara i te mahi māmā. Ana, i te Karauna, Ngā Rawa, ana, i a mātou o Ngāti Maru, ngā iwi nei, ana, kua, kua kore, kua kore hō mātou rawa, engari anō, ā, ko te manawanui, ko te manawaroa ki te kōkiri i te kaupapa. Hoki ngā mahara ki ngā tau 80, nā Carl rāua ko Holden i noho tahi me tōku pāpā me ētehi o ngā taueke o Ngāti Maruwharanui ki te āta titiro ki ngā kōrero tuku iho, ki te kōre, ki ngā pūrākau, ki ngā pakiwaitara o Ngāti Maruwharanui, engari nā rāua ngā ma i rangahau i roto i ngā tau. Nō reira, ka tika ka, kia waiwāhi au ki te tuku i te mihi ki a Carl Burrows, ki a Holden Hohaia, rāua tahi anō hoki. me ētehi atu i roto i ngā tau, engari, ki mōhio mai, ehara pea nge tēnei te wakamutunga, ehara tēnei te wakamutunga. Ka tika, kia tikina atu rā e, te, e ngā uri o Ngāti Maru Wharanui i te rākau, kia kōkiri whakamua ai, kia wai tonu mō te tika me te pono, a, kia aro atu anō ai ki ngā rā kei mua i te aroaro. Nō reira, nō te rangi tonu nei, tū ai ko te pānuitanga tuatahi ki roto i te ware o te paremata. ā, me a Maia Tāmati Coffey, te kaitōrangapū o Te Pāti Reipa, ā, kia tukuna mai rā e te iwi, e ngā uri o Maruharanoa ngā submissions ki a ia, kia āta wetewete, ā, hei āta wetewete mā rātou te Select Committee, nei e whakaae ana, nei e whakaea ana i te kerēme e pai tonu ana, ko te mea nui, kia tukuna atu rā ko aua submissions ki a Tāmati Coffey me tōna komiti i tēnei wā.

He aro atu ki ngā waenga mō ngā uri e wai mai ana. Ka tika kia, kia hoki mai anō a Ngāti Maruwharanui ki tō tātou marae me kī, kia whiriwhiri i ngā kaupapa, ngā wawata, ngā hiahia, ngā moemoeā a, a te whakatipuranga e haere ake nei. Mā rātou hei whiriwhiri he aha ngā wawata kei mua i te aroaro. Ia, koa nei te ngākau, kua tae mātou ki tēnei wā, ā, erangi rā, Aua pouri hoki mō rātou me kī, One e, i tīmata ia tēnei aerenga mō te iwi, erangi kua tae ake nei ki runga, o, ki runga i te whare parimata ki te rua o te raiona me kī, ā, ki te waka oti i tēnei o ngā, ngā mahi tuatahi. He aro ki ngā aweawe. o Maruwharanui. Ko tāku te rā tiki ngā rā o āpōpō, ā, mō Ngāti Maru te take. Kei te kapu o te ringa o te Unga Rangatahi te āpōpō o tēnei iwi. Aroha Broughton Pue, Te Reo o te Uru.